Dawtmi ulanau nulepa hna DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. October ni kul le ni hnih tiang thawng kan hlat khawhmi ka rak chim lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Chin ramkulh Palawa peng Ngasiya khuatekomh khuate panga ah innchungkhar pakhat ah facang ṭin hnih cio pek dingin AA hriamtlai nih hramhram in an hal hna. Palawa peng cu kahdohnak a um caah khuami tampi eidin awk harsa ngai in an um lio le bawmhchanh hau in an um lio ah atu bantukin AA nih facang hramhram in an hal hna hi a si. AA hriamtlai nih hi bantukin facang hramhram in an halmi hna cu facang ṭin khat ah tangka ciat thonghra an pek hna tiah kan theih. AA nih facang ṭinkhat ah tangka ciat thonghra in an pek hna nain facang ei awk a harsatnak Bloah peng ahcun facang man a fak i ṭinkhat le cheu tluk aa tlummi facang tunkhat ah ciat thong sawm sarih a si. AA nih innchungkhar pakhat ah facang ṭin hnih cio an hal hna i ṭinkhat ah tangka ciat thonghra an pek hna nain facang dawr ahcun ṭinkhat ah tangka ciat thong sawma hrawng a si tiah khuami nih an chim. Hi bantuk in AA hriamtlai nih Ngasia khuatekawm ah hramhram in facang an halmi cu AA sakhan ah an kalpi tiah RFA nih a ṭial. Thonghnih kum kul Myanmar ram thimnak Chin ramkulh thimnak ah i palh sualnak le tlamtlinlonak a um sualnak hnga lo mi peknak hmunkip lutlai pawl le lutlai changtu pawl cu ṭuanvo ngeitu hna nih an cawnpiak hna. Hakha peng mi peknak hmun lutlai pawl le lutlai changtu pawl cu October ni kul le ni thum thawk in cawnpiaknak an tuah cang hna. Pengdang le khuadang zong ah tuah a si i, cawnpiaknak an tuah dih cangmi peng le khua zong an um tiah kan theih. Cawnpiaknak cu ngandamnak zung nih Covid-19 i runvennak nawl a chuahmi zulh in tuah a si. Mepeknak hmun lutlai le lutlai changtu pawl lawng si loin mepek tikah humhimnak lei ṭuanvo a latu ding palek le ralkap zong rian tungtlang timhlamhnak an ngei i cawlcangh hram an thawk cang tiah kan theih. Thonghnih kum kul chimnak ah Hakha peng me a pe kho dingmi hna chungin hmundang le khuadang ah a ummi minung hleihnih nih a hlankan me an pek cang tiah kan theih. A hlankan me a pemi hna cu anmah le an umnak khua mekuang hmun ah me pek khawhnak ding pungsan hleinga an sok hnu ah me an pek hi a si. Pehzulh in me pek rih a si lai i me pek caan rikhiah a dih in Hakha peng Election Commission ah kuat ṭhan a si lai. Khualeng le hmundang ah a ummi hna nih October ni kul le ni khat in mee pek hram an thawk i October ni kul le ni hnih tiangah mee a pemi minung hleihnih an si cang tiah kan theih.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. AA hriamtlai nih Rakhine ramkulh Tawngko peng NLD khelele minung pathum an tlaihmi hna kongah NLD party nih remdaihnak rian a dawnkhantu a si tiah cathanh an chuah. AA nih nan tlaihmi candidate minung pathum hi sualnak a ngeimi an si lo. Upadi a buarmi zong an si lo. Cun Pyidawngsu ngandamnak zung nih nawchuahmi zulbu tein mee pek sawmnak a tuahmi an si. Cucaah AA nih nan tlaihmi NLD party candidate minung pathum cu kan thlahpiak hna u tiah NLD Central Party nih cathanh a chuahmi ah aa tial. AA nih an tlaihmi hna LD candidate minung pathum cu Do Nini Menin, Do Chit Chit Cho le U Min Aung an si. Tawngkawh pah in LD party candidate minung pathum cu AA nih October ni hleili ah an tlaih hna i October ni hlei kua ah rammi dihlak theih ding in AA nih an thanh. AA nih thawngthanhnak an tuahmi chungan LD cozah nih siangngakchia thawngtla pawl le ramkhel ruangah thawng a tlami pawl nan luatter hna lo ahcun NLD party candidate minung kan tlaihmi hna zong kan luatter ve hna lai lo ti an rak thanh. Tangkauh pang in LD party candidate minung pathum cu mi pek sawmnak an tuah lio ah AA hriamtlai nih an tlaih hna tiah RFA nih a tial. Shan ramkulh chaklei khuapul ah kum sawmruk chung upa me a pe dingmi minung singkhat le chiu leng an um i October ni kul in nakua in November ni nga tiang a hlan kan in me an pek lai. Kum sawmruk chung upa pawl cu me peknak hmun ah siloin anmah len umnak hmun cio in me an pek lai. Ṭuanvo ngeitu hna nih kum sawmruk chung upa an umnak inn ah kal in me an pekter hna lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. Union Election Commission UEC nih thongnikum kul thimnak ah kum sawmruk cung upa pawl cu a hlankan in me pekter ding le umkalnak a har deuhmi cu anmah le umnak cio in me an pek khawhnak hnga ding tawlrel piak an si lai tiah an rak thanh. Shan ramkulh lawng si loin a dang ramkulh le ramṭhen kip zong ah kum sawmruk cung upa paoh cu mah le umnak cio in a hlankan in me an pek lai. UEC chungtel U Mit Nai nih Myanmar ram chung ah Kum sawmruk chung upa me a pe ding minung singrep deng an si tiah a chim tiin RFA nih a tial. Mizapi nih Nancy Party tiah thaihmi UDP party minung thongsawm thum le zanga tluk cu USDP party ah ni fonh. UDP party cu Union Election Commission UEC nih a hnon caah hi bantuk in UDP party a rak tanhtu hna USDP party ah an fonhnak a si. Tutan i UDP party minung thong sawm thum le zanga leng USDP party ah aa fotmi hna hi Karen ramkulh ARD peng an si. UDP party cu UEC nih a hman cang hna caah khuachung ah an tarmi party saibot pawl le catar pawl zong an lak than dih. Thongni umkul thimnak ah aa zuam dingmi UDP candidate minung thongkhat leng nih thimnak ah an i zuam kho ti lai lo i UDP ah pekmi mee paoh cu hmanmi mee a si lai tiah FA nih a tial.